Tshemisa loyiwani wa ka Gaza boxa a nghena na maphephahungu a hlamusela leswaku ka paparhulani na new manager ku ve nyana na ku separate-tana nyana hambi ku lo hambana hambi ku lo endlisa ku yini mi ta swi twa kwala loko se ni ni vekela video ya kona u hlamusela timhaka ta ku ri ha paparhulani u suke le joni le u hoxeliwe mali hi D_J Tosh ku a vuya hala Limpopo a kaya. ivi luya va ri i sale new manager lo lundzulundzu matihlo le joni leyi i nga ri i mbuti yi oxiwe na timhondzo ivi swi ti komba i nga ri e D_J Tosh haleni wa kwata hi ku wa ha ku ba xinsin'wana xin'wana xa n'waximanga sweswiwani ivi xi duma nyana xi duma nyana so why ku fane a ba risimu leriya ivi ku ya duma . ku ya duma mani ku ya duma luya n'wi mane ku ya ku ya ku ya dyela luya wa new manager a kuma kuma ti chair a tlhengula tlhatlhamula strong a swi nwela na mpeso hi ndlela hi ndlela yaleyo ku ri ke ni D_J Tosh hi yena a nga endla nyana something for papa Rhulani so va ri ha yi sele kwale joni kwale yi karhi yi jika yi ya langusa leyi ku nga duvula le yo yi kha yi ku lundza lundza matihlo a swi tivi ku leswi nga swona hi swihi so no. ene leswi swi aka miri eka former manager Philani Philani u fika a tag-a post liya ya ya ya Gaza boxa leyi a yi tag-a va tsala something laha henhla leswi kombisaka leswaku swilo leswi swi le ku n'wi tsakiseni because it a ni a va ku Philani a nga kahle na yena lowa new manager. a ku Philani a nga kahle a nga endli swona yena hi yena a nga ta endla swona or yena u ta endla so so swi tsakisa ngopfu eka mhani swi fika swi khumba e moya wa Philani kahle xi a xi va xi tsake ncisa lexiya a ni ma tsundzuka na loko Xiluva a ku no mina a a a a ni nge he swi koti ku tirha na papa Rhulani ni ta tirha na Philani mina swi vuye swi tsakisa Philani sweswiwani xi twa ku mahungu ya ka gaza boxa xi tshena hi wona xi nyanya ku tsaka. hi ndlela yaleyo yes the video la hi le ka gaza boxa a swi tlhavula na rifana ni vulini ni ku swa paparhulani na foromani swi nge lasti hi leti timhaka paparhulani sweswi hi nga la a nga kona haleni ve u le ka mhinga foromani ka gaza yo lundulundulundu matihlo swilo a swa ha ri ku nambeni se swi le ku baveni timelemele ti hlamusele tiko hayi sweswi vulavulelaka tosh matholo loyi a nga yena producer ya tinghoma letiya ta ti-beef beef to beef u manager philani ve u kwate ku kwata ku ri njhani nchaya tinghoma ivi munhu va tlhela va famba va ya n'wi vutla sweswi vulavulaka hi paparhulani u cheleliwe mali u khandziye u yi kaya hi ku phela minkarhi kwani phela loko wo ri ku ri swi na paparhulani na swinhwanyetani swi ta ngopfu la kusuhi na wena ku na munhu wo duma fika kwati no swi ku tswepulela tswepulela ivi tosh a tirha ivi ku va nyuku wa mbyana wu helela voyeni foromana ya gazi ko wa yena yi mutswepulelo wa vanhwanyana loko yi ri na vupaparhulani hala a ku no swi nge eyi u chelima loko paparhulani vuyi sweswi hi nge le ku vulavulani veri paparhulani leyi ku laveleni ka manaja yin'wana ma yi twa mhaka ya kona se xivutiso i ku se gigi liya ke liya ya eff hikuva hayi ti-post ve ri se ta kha ta ta kha ta humahuma ti-post ve ri ta kha ta humahuma mara ya paparhulani a yi se huma yi kombisa ku paparhulani va ta va ri kona le ka eff ku le ku tekeni xa makhombo a ri le a vale phela va ri na paparhulani a ri ku lavekeni le mara vuxokoxoko byi ri have foromani yi tsandzeke ku kota ku vulavulisana na vona paparhulani va luza gigi ya le vt ku le ku tekeni hi vulini ku paparula a nge kotiwi hi munhu a nge kotiwi hi munhu ku ri kumba loyi se foromani ve yo rundulundu matitli yi te yona yi ta number is better yi boha nenge wa paparhulani na mbedo wa yona paparhulani a nga ha ri kona u balekile e mhaka hi leyi vuxokoxoko byi ri la byi nga fika kona i ti-new update letiwani ve ri manager loko a lava paparhulani a dirayivhi a suka laha a ya ka mhenga a landza paparhulani loko o ka a nga yi le ka paparhulani a ya humesa mali ka tosh hi mhaka ku tosh n'wi lava manager number three ve va ta n'wi bifa na yena ve bivile ku tselekiweni so if manager u lava u lava paparhulani ni vula foromani manager number three foromani loko yi vula paparhulani ve ri fanekele driver yi suka la ya ka mbinga lenda paparulani yi tlhela fika yi humesa mali hi kona ku nga ta riletsa paparulani or else va ta n'wi bifa na yena ku le ku tikini ve le ku laveni ka manejara yintshwa se xana hi ta yi vonake paparulani we hi ti twenty nine va ri kona le na ku le ku tikini ve paparulani yo xawula mabyala ku ri yi vulavula he vulavula leswi vulavula leswi a foromani yi tinga tani kahle paparulani a yi tshembekangi liya yiyiyiyiyiuri xin'wani ya karhata se sweswi hi vulavulaka josh matsolo u na paparu lani lava nga kona ende va le ku laveka manejara yintshwa la hi le ka gaza boxa um eh, foromani aho a va continue na beef ya vona hi vonake ku ri va ha ta swi kota na ene mhaka yin'wani tanihi swa ni kha ni vula ni ku ri no ka gaza ni loko u nga tiyangi u nga ri na ti-connection ku nge tiki se twanana foromani number one salan the producer a nga swi lavi tiranamani na foromani se yi ka tiranamani foromani ku ri a va le ku yi laveni so it's either tata rulani yi fa yi tlhela ka lekera kumbe tlhela ka manager plan otherwise a ku na wun'we a nga ta yi khoma a yi kota laha hi le ka gasa boxa papa rulani va le ka mhinga na toshmat va lava manager yintshwa tango